Ame aɖeke meɖo wò zi dzi o. Ame aɖeke mate ŋu aɖe wò le zi dzi o. Wòe nye aƒetɔwo dzi aƒetɔ. Anyigba dzi fiawo wodzea fiaɖuɖu eye woƒe fiaɖuɖu le ŋu na enu. Wòe ya nènye fia tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Ewòe wɔ dziƒo, ewòe wɔ anyigba, atsiaƒu kple nu siwo katã le wo katã me. Èyɔ nuwɔwɔa gbo eme, gake ŋusẽ le asiwò to wò lɔlɔ̃ me bena nàkpɔ mɔ le ame si ɖe mɔ na wò la me anɔ eme. Fofo akpe na wò. Le ŋdea, míeƒo ƒu ɖe ŋkuwò me be míagblɔ na wò be akpe. O ame si ekplɔ mí. Tso ƒe akpe eve kple wuiasiekɛlia me ge ɖe eƒe akpe eve kple blaeve-vɔ-ɖekɛlia me, amewo mekpɔ le exlẽm o, vɔa nègblɔ na mí be míawo ya míege ɖe eme xoxo, eya ta dzi le mía dzɔm. Kakaɖedzi le mía si. Xexea gblɔ be ƒe akpe eve kple blaevelia enye ƒe si yomekpɔtɔ o, enye ƒe baɖa. Gake míawo míegblɔ be, Le mewò la, eme nyo na mí. Le mewò la, eme nyo na mí. Le mewò, eme nyo na mí. Eye míenye blaevɔ ɖeveli, blaevɔ ɖekelia, agadi anyi wu. Aɖu fia le mía me, eye wò tameɖoɖowo ato ŋutilã. Yehowa, wò ya ɖe menyi míaƒe ne nàƒo nu sugbɔ o la. Elabena eka nya ne va susu me na wò ɖe, eto ŋutilãwo wo. Na wò nyawo, na wò ɖoɖowo nato ŋutilã le ame aɖe ƒe agbe me. Na bena lãmesẽ naɖo ame aɖe si. Na bena agbo naʋu na ame aɖe. Na bena nukpɔ deŋɔ nasu ame aɖe si. Na bena kɔkɔenyenye nadze ƒo le ame aɖe ƒe agbe me. Meyra wò, nye Mawu. Xɔ dodoɖedzi. Xɔ kafukafu. Le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me, gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe zɔ le nyea me. Ƒo nu na mía dome ame sia ame le gbe si me míase egɔme la le, eye na bena míatsɔ ɖe sia ɖe ado de dɔwɔwɔ me, bena míazu viŋutsu kple vinyɔnu siwo mee nèkpɔm dzɔdzɔe le la le. Bubu na wò ɖa le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Egbe mie le kɔsiɖa mamlea le ƒe akpe eve kple blave elia me eye le nyitsɔ fi ɖe agbea eƒe bliboa katã ɖu azã ɖe dukɔ yiwo me Kristotɔwo mede ha ɖo o hã, woɖu azã ya. Abe Senegal ye ame alɔ, ame blaasieke vɔ atɔ̃ le alɔfa dzi wonye Malɛwo hã. Fi ɖe ma gbe womeyi dɔ me o, elabena wodo dzesii be enye azã. Enye Yesu didi ƒe azã. Vɔ nyateƒe wònye be ne míetsɔ Biblia eye míe, Kloe me, tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ kaka yi ɖe Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽa me. Mímakpɔ afi aɖeke yi wogblɔ na mí be gbe yi aleke gbe yi wodzi Yesue nye yi o. Ta, e, le Europa, amewo tɔ va tso nya me be yewoadi ŋkeke aɖe yi dzi yewoanɔ Yesu ƒe dzidzizã ɖum.

Le Psalmwo ƒe agbalẽ eta eve kpukpui adre kple enyilia me, egblɔ nya aɖe si nye nya sesẽ aɖe ŋutɔ. Ebe, Mele tameɖoɖo la gblɔ ge afia. Yehowa gblɔ nam be. Yehowa ɖoe eye wògblɔ nam be, Vinye nènye. Egbea medzi wò. Vinyɛŋutsue nènye, vinyɛnyɔnue nènye, egbea medzi o. Biam, eye matɔ dukɔwo ana wò, matɔ dukɔwo awɔ wò domenyinu, eye matsɔ anyigba kple mlɔenuwo awɔ tɔwòe. Haleluya! Ame yiwo nye Biblia me nusrɔ̃lawoa? Wonye be Psalmo Evelia, Psalmo blaeve-vɔ-evelia kple bubuwoa? Woƒo nu tso Kristo ŋuti. Fifia ɖe, Kristo ye Fofo la le gbɔgblɔm na be egbea medzi o. Biam. Wò vi mavɔ, biam, eye matsɔ dukɔwo awɔ wò domenyinu. Leke ye nu yawo azu viɖe na míawo? Leke míanye gomekpɔlawo le nya ya me? Ame aɖewo gblɔna be yewonye Kristotɔwo, eye woawo la, ne woaƒo nu tso Yesu ŋutia, wogblɔna be Yesu vi. Yesu vi, Yesu vi dzi. Eye woawo be Yesua la, ɣeawo katã ɣie nɔna lãwo ƒe nuɖuɖaka me. Ele sue. Ne èdzi vi eye wòle suea, evia mate ŋu aɖo nu na wò awɔ o. Wòe aɖo nu nɛ wòawɔ. Ewɔe akɔe fii wòayi. Ewɔe ana nuɖuɖu. Biblia na míenya le Yesaya ƒe agbalẽ me be wodi vi na mí. Wona ŋutsuvi. Wodi vi, wodi ɖevi, ke wona viŋutsu mí. Yesu ƒe dzidzia? Biblia ɖe gbeƒãe eƒe alafa adre kple dzivɔ do ŋgɔ na eƒe dzidzi, eye wogblɔ be ɖetugbui afɔ fu eye wòadzi viŋutsu. Eɖe gbeƒã do ŋgɔ eƒe alafa atɔ̃ do ŋgɔ afii woadzii le. Egblɔ be woadzii le Betlehem. Yesua eva dzɔ nyateƒe. Gake Yesu ƒe dzidzi le Betlehem ɖe viɖe kae wòanye na wò eya o. Miekpa kple o, mi menye Abraham ƒe dzidzimevi le ŋutilã nu o. Ta nenye be wodzi Yesu le Betlehem ɖeɖe koea, maɖe vi aɖeke na nye kpakple wò o. Aleke Yesu ƒe didi ate ŋu aɖe vi na wò ɖo? Aɖe vi na wò nenye be wò ŋutɔ nète asi ɖe eƒe viɖeɖename dzi. Aleke nèle ewɔ ge? Nɔvi lɔlɔ̃tɔ, Yesu Xɔŋutilã le Maria me. Maria dzi viŋutsu abe vi ɖesiaɖe ko. Biblia be eva ye ŋutɔ tɔwo gbɔ, ye ŋutɔ tɔwo mexɔe o. Ke ame ale si nu xɔe la, ene ŋusẽ be wòatrɔ zu Mawu. Leke nàxɔe eye wòana wò ŋusẽ be nàzu Mawu yɔ? Le gɔmedzedzea me, nya la li, nya la li kple Mawu, eye nya la nye Mawu. Nenye be èxɔe abe wò Mawu, nenye be èxɔe abe wò Aƒetɔ, nenye be èxɔe abe wò Wɔla, eya ko hafi wòaɖe vi na wò. Ne xɔe ko abe ame ko le amewo dome, ne xɔe abe subɔsubɔkɔnu ɖo anyi la, mèda alakpa ɖe esi elabena Yesu meɖo subɔsubɔkɔnu aɖeke anyi o, ta manye viɖe aɖeke na wò o. Um, Muhammad eɖo subɔsubɔkɔnu anyi. Emm Krishna eɖo subɔsubɔ kɔnu anyi Emm ɖewohĩ le miabe du me ame aɖe hã ɖo subɔsubɔ kɔnu aɖe anyi ne edze eyawo yomea fii nàva yi ɖoa ame aɖe gblɔe be àɖo hafi anya Vɔa Yesu ya la enye Mawu tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me Ta ne àxɔe la, xɔe abe Aƒetɔ, mègaxɔe abe Yesu vi o. Ne ègblɔ be amea nye eƒe aƒetɔ la, ekema èkɔ ɖokuiwò kɔ wɔ kplu alo kosi nɛ, be wòakpɔ ŋusẽ ɖe dziwò blibo. Ame si dzi Yesu kpɔ ŋusẽ ɖo la, ame ma koe Yesu ɖea vi na, ame mae Yesu ƒe Vi aɖe vi na. Haleluya! Yesu ƒe dzidzi le wo agbe me viɖe anɔ eme nenye be le ŋkeke aɖe dzi wò ŋutɔ nèʋu wò dzi nɛ be wòayɔ ye me, wòanye Aƒetɔ, wòanye Fia na ye. Eya ko. Eyɔ dzi Yesu le Betlehema. Biblia na míenya be Nunyala etɔ̃ tso ɣedzeƒe, eye wova, wova va ɖo Yerusalem, eye wobia afi yi wodzi efia la le. Womebia afi yi wodzi ame aɖe, ŋutsuvi aɖe le o. Efia ta ye wobia, Aƒetɔ ta ye wobia. Ta nenye be Yesua axɔe ko be enye vi si ame aɖe dzia, mele vi aɖeke ɖe ge na o. Efia ye nɔ dua me ɣemaɣi, Herodes. Eya hã se be wodzi efia. Ebe, Ok, miyi ne miaɖakpɔ nume nyuie, mianya afi yi wodzii ɖo, miakpɔe, eye miava gblɔ nam, ne nye hã mava yi subɔe. Eya ƒe subɔsubɔ nye be yeatutu eƒe ŋkɔ ɖa le anyigba dzi. Leke wòe ya nèxɔe ɖo? Eya ta ebe ame siwo xɔe la, ena ŋusẽ wo azu Mawu viwo. Ta ne nye be èxɔ Yesu abe Aƒetɔa, èxɔ ŋusẽ be nàzu Mawu vi. Gbeyigbee Fofo la nya be azɔ nèxɔ Yesu abe wò Aƒetɔa, gbemagbee wòle gbɔgblɔm na wò gbɔgbɔ ge bena, Egbee medzi o. Egbee medzi o. Egbe medzi o. Haleluya. Va se ɖe esime Fofo la ƒe gbɔgbɔ meɖi ɖase na wò be yedzi wò nènye viŋutsu alo nènye vinyɔnu na ye o la, Ekema Yesu ƒe dzidzime ɖe vi aɖeke na wò o. Mate ŋu ɖee na wò hã o. Nyemele gbɔgblɔ be gbegbee nèkɔ asi yi dzi eye nègblɔe subɔsubɔtɔe bena, Yesu, egbea mexɔ be nànye nye Aƒetɔ kple nye Nunɔla. Mele eƒe nya gblɔm eme le o. Ɖe nèwɔ ema? Menye be nèwɔe esu zi alɔfa eve vɔ, eye bɔnke va nèwɔe, eye adzinasare va nèwɔe, eye Mike Francen va nèwɔe, eye Osborne va nèwɔe, eye enu yi gbɔ tso Nigeria tetea, leke woyɔna nɛ hã? Pastor, Oh, enye Togotɔ la gbɔ tso Nigeria va ɖo tsɔtsi ye hã. Ebe tsɔtsi nɔ dogã to va yi ɖe le azido gɔme. Ŋ-ŋ. Azido gɔme. Ɛ, be ŋkɔ di me le be ŋkɔ yi me. Edze sii la gbɔ. Eye hã va exɔ Yesu. William tete exɔ Yesu. Exɔ, exɔ Yesu zã, zã. Vivien hã va gblɔ ɖe ese, nexɔ Yesu. Eer apostolo Ken, nexɔ Yesu. Eer frere Paul, nexɔ Yesu. Madama atu Jean, exɔ Yesu. Ba tɔtrɔ aɖeke meli o. Ba gbe yi gbe ye Mawu Dziƒoʋĩtɔ va nya be nekɔ wò dzi na ye blibo. Eye vevietɔ nèɖe mɔ be Kristo tsi le mewò ɖoa? Menye bebe o. Mate ŋu gblɔ na bebe be, Biam eye mana wò. Ŋmɛ aɖeke, vinɔ aɖeke, vito aɖeke metsɔ na nusi bebe bia la nɛ o. Nusi wòkpɔ be nyo na bebee eye wokɔ nana nɛ. Haleluya! Kpɔƒogbea? Mawu le nu nam o egbea loo. Menye be nèbiae ta ye wòna wɔ ɖo. Ènya be enyo na wò ye ta ye wòle nam ɖo, elabena mekpɔ tsi o. Vɔ gaye mee nàva tsi? Gaye mee Kristo ade le mewò vɔa? Ewòe le bia ge. Eye nu yi nèbia la, eyae wòana wò. Elabena enya be ga ma me zɔ la, màgabia nu si medo dzidzɔ na ye o. Eye Yesu va anyigba dzia? Meɖe kuku na mi. Meɖe eɖokui ɖe go fia hafi ye wòzu ame tsitsi o. Haleluya! Ta Biblia na míenya le Yesaya ƒe agbalẽ ta asieke kpukpui atɔ̃ adelia be, Wodzi vi na mí egbea, wona viŋutsu mí, Eviŋutsu ye wona mí. Bebea ya wodzi gake viŋutsua ya ɖe wona mí. Eviŋutsua ye va nu wɔ ge. Bebea ya ɖee. Eyie Herodes be yeawui ɖe. Yosef ye kɔe kɔ si dzo le Palestine nyigba dzi. Ŋusẽ ɖeke mele bebie Yesu vi si o. Ewa mee be Yesu vinye, Yesu vinye, Yesu via mate ŋu awɔ naneke na wò o. Yesu vinye, Yesu vinye, Wòe akɔe kpa. Yesu vinye, Yesu vinye, wòe ale ti nɛ. Yesu vinye, Yesu vinye, wòe akɔe afia ɖe. Yosefe si kpakple Yesu yia. Ta ne Yesu aganye vi na wòa me naneke wɔ na go maɖe vi aɖeke na wò. Ne xɔ Yesu ɖe dziwò me ye wògale vi ɖe me ɖe mɔ nɛ be wotsi le mewòa maɖe vi aɖeke na wò. ta ne Yesu ate ŋu tsi le mewò, ne Yesua te ŋu ɖo Kristo ƒe nyenye blibo me vɔa, gbe ma gbe efia Fofo la le yewo ge be, Vinye, vinyee nènye, egbe medzi o. Mawu media bebe o. Ame si ti wòdzina. Mawu media vidzĩ o. Ame si le eɖokui si si ate wɔ nutetewo dzina. Eye ne egbe dzi ko la, ebe, Biam, ebe, ekema mana wò. Elabena enyae bena nu si doa dzidzɔ na yeƒe dzi ko bia ge nèle. Nu kae doa dzidzɔ na Yehowa ƒe dzi o? Luʋɔwo. Eya ta ebe, Biam, ekema matsɔ dukɔwo awɔ wò domenyinu. Abrahame nye ame yɔyɔ le amewo dome. Yudatɔwo yɔ wo ɖokuiwo be Abraham ƒe dzidzimeviwo. Ame yiwo le adegbe ƒom le Kristo me lawo yɔ wo ɖokuiwo be Abraham ƒe gbɔgbɔmeviwo. Wonye xɔse dziwo le gbɔgbɔ me na Abraham. Eyi Mawu yɔ Abrahama, egblɔ nɛ be, Dzo le fofowò ƒe aƒe me. Dzo le wò dukɔa me. Eye nàyi anyigba si mafia wò la dzi, eye mawɔ nàzu dukɔ geɖewo fofo. Mawɔ wò nàzu dukɔ geɖewo fofo. Ta Mawu le mɔ kpɔm bena gayimee nàtrɔ zu viŋutsu alo vinyɔnu na yea? Àbia ye dukɔwo, eye yeakɔ wo awɔ wò domenyinu. Mawu le mɔ kpɔm. Bena na awɔ ɖe sia ɖe be nànye gomekpɔla le Kristo dzidzi me, bena wò hã nàzu viŋutsu alo vinyɔnu na ye. Haleluya! Haleluya! Gomekpɔkpɔ le vinyenye me. Eyae nye nusi Mawu kɔ le míaƒe ŋkume ɖom le egbe ƒe ŋkeke sia me. Lɔlɔ̃tɔ, biabia eyae nye yi, Ƒe nene le Yesu Kristo si na wò? Wò ɖe, ƒe nene le Yesu Kristo si na wò? Yesu wòa ɖe ƒe nene le esi o? Eƒe yɔ do alo ƒe ɖe. Wo ɖo anu ɖe ame nɔ tsu si ƒe ɖaka ŋuti o. Mi se mea? Hm? Me be ɖe. Wo me ɖo na nu ɖe ame nɔ tsu si ƒe ɖaka ŋuti o. Ebe ma wɔ dɔ yi ye ye nɔ dɔ ya si na ye be ya wɔ. Kpɔe nɔ gblɔm be ne mewɔe oa, nyemana wò nuɖuɖu o. Vɔ yenya be ye, yenɔ tu si yetɔ srɔ̃ velia, ne eɖa nua, ekana na ye wogaɖe wo me ta. Ne yemewɔ ye nɔ be do yewo de asi na ye oa, yenɔ tu sia ake va na ye aɖu. Eda ƒu, eda ƒu. Ta ɖe, ame ɖe nye Kristotɔ. Ɖe enye xɔlɔ̃a, alo enye tɔa, alo enye nɔa, alo enye via, mawɔe be nànye gomekpɔla le Kristo ƒe dzidzia me o. Ta wò ŋutɔ kpɔ egbɔ be ɖe Kristoa edzɔ le ye hã yeƒe agbe me. Ele biawòm se be ɖe Yesu wɔa ɖe eƒe, Yesu Kristo wɔa ɖe eƒe nɛnɛ le esi hã. Amesiame ti wu eƒe Yesu. Haleluya! Eve nuka? Ame sia ame ti wu eƒe Yesu. Menye be Yesuawo ɖewo sugbɔ o loo, Yesu ɖeka ma koe. Gake ɖe gbegbegbee wò ŋutɔ nèxɔ Yesu abe wò Aƒetɔ kple wò Lubɔɖela gbe ma gbe ye wodzɔ le mewò? Ɖe kpɔe mekpɔ le? Ame aɖewoa, woxɔ eƒe blave hafi wodzi Yesu nɔ Yesu dzɔ le wo me. Ame aɖewo woxɔ ƒe wuiatɔ̃ eye Yesu dzɔ le wo me. Ame aɖewo ya woxɔ ƒe blatɔ̃ hafi Yesu dzɔ le wo me. Ame aɖewo hã woxɔ ƒe blatɔ̃ hafi Yesu dzɔ le wo me. Ame aɖewo xɔ ƒe blaadre toŋ hafi Yesu dzɔ le wo me. Yesu dzɔ le mewò egɔme nye ŋgɔ. Nètsɔ ɖokuiwò na Yesu blibo, nèxɔ Yesua blibo hafi ye hã kpɔ mɔ dzɔ le mewò. Daɖɛ, Ewɔ ame xoxoa, ame xoxoa yi le eme nu ye Biblia yɔna be ŋtilã ɖe, nya me ƒe nyenye ɖe, eti wu Yesua le eme o. Eyata ye melɔ̃a be yeaɖo to Yesu ƒe nya o. Afrika ɖe, Wogblɔna be Evi mekɔa etɔa ɖe ekɔ dzi be nekpɔ nyuiɖe o. Alo ne nye be ame aɖe ti ŋu o ko la, mate ŋu ɖo nu nɛ be wòawɔ o. Me nene yea? Ye tae Yesu mete le nu ɖom na wò be nàwɔ ɖo la eti ŋu Yesua? Ne Biblia be leke? Nenye be nea Biblia gblɔ va zu be Yesu wane ti ʋui ta la, ebe o. Nyemewɔnɛ nenema tsɔ dzena dzi na mea? Leke ko miewɔnɛ xoxoxoe ya? Leke miewɔnɛ xoxoxoe ya? Nyemekpɔe le tɔnye gbɔ nenema o. Haleluya! Abe le kpɔɖeŋu me, eviwò nyɔnua va kpɔ wò be nenema ɖekakpui aɖe, Kristotɔ aɖe be Fia va kpɔ kpɔ wo ne fia bia ye ta le gbɔ. Nu ka nye tabianuwo hã? Eŋlɔ nua nɛ lɔbɔɔ. Ye viwo nyɔnua to nɔ wo be ye ɖe kuku Kristotɔ ye wo nye ta na nyoa na ɖe aha sese ya le eme. Fika se nya ma le? Fika si le? Ewɔ miawo ye de tsɔtsi yi do ŋgɔ na ma. Miawo hã tsɔtsi ko mi yi na fie. Nenema ko míawo míewɔnɛ. Vɔa nènyea be Mawu gbe be woneganɔ aha o. Mawu gbe be wonegana aha sese ame aɖeke o. Vɔa eye wòzu be nègale enom ta ame xoxoa ale nom eye nèkpɔe be megblẽ naneke le ye ŋuti o, wò ekpɔe nenema ta ye vi hã newɔe nenea. Nuka le dzɔdzɔm o? Wò ame xoxoa eti wu Yesu ta Yesu mate ŋu ɖo naneke na wò o. Vɔa nenye be viwò ya ɖe mɔ be Yesu ti le eme kaba, ekema ame xoxoa ɖo hĩe wɔ dɔ tso ŋuti vɔ eya menya o, ta mele ame xoxoa ƒe nya sem o, ta mi kpakplii magate ŋu do gbe ɖeka gbeɖe o. Mi magate ŋu do gbe ɖeka o. Kɔ nu ye nàgblɔ ƒe nye be mele ye bum o. Vɔa, medi be míalé ŋku ɖe nane ŋuti le teƒe ya. Míeyɔ mía ɖokuiwo be Kristotɔwo. Ne woyɔ ame ɖe be Kristotɔa, egɔme nye be Kristo le amea me, evɔ Kristoa eyae nye amesiamina, Mawu ƒe amedomenɔnɔ. Ne Mawu le dowòme ɖe, meɖe kuku lɔ, nenye be Mawu ava do ɖe gbɔwò, akpɔe wòato ŋutilã ko ava do ɖe gbɔwò, Ne Mawu mava do wò ɖe ŋku o la, Mawu, dziƒo kple anyigba Wɔla, ète ŋu kpɔe kpakple ŋku ke wòva do ɖe gbɔwò. Ne mi kpakpli mie li, wole gbɔwò ɖe, ewòe ya gblɔ na Mawua be ne wɔ ale loo alo Mawua ya gblɔ na wò be wɔ ale. Meɖe fu miɖo nya ŋuti na. Mawu, ne nu yi wògblɔ, mèsee kpɔ abe mese kpɔ tae mawɔe oa? Ne nu yi wògblɔ etsi tre ɖe ale yi nèwɔnɛ tsã ŋuti ɖe, abe yemawɔe oa? Hm, ke alekee wòdzɔ ɖo be nenye be Mawu ƒe Nya gblɔ nya aɖe na wò egbea, nèse gɔme be nenemae Biblia le gbɔgblɔm? Vɔ abe womewɔnɛ nenema o tsã ta yemawɔe kpɔ nenema o. Nu ka tae? Nu ye le dzɔdzɔ mee nye be ame xoxo ye le me wa eye ele kplɔm. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Kristo me, aleke míanye gomekpɔlawo le Kristo Yesu didi mee? Yesu ŋutɔ gblɔ na be, egblɔ na mí le Yohanes ƒe agbalẽ ta wuiatɔ̃ ƒe kpui adrelia me bena, Ne mienɔa menye, eye nye nyawo nɔa mia me la, ekema nu si ke mielɔ̃ bia la, woawɔe na mi. Egɔme ɖe? Etrɔ yi ɖe nu si ye Psalmowo ƒe agbalẽ ta evelia gblɔ Nu si mielɔ̃ bia woawɔe na mi. Eyi Yesu va anyigba dzi ɖe, Fofoa nya be yeƒe lɔlɔ̃nu kɔ ge wòva eya tae wògblɔ be, Esiae nye Vinye lɔlɔ̃tɔ si gbɔ nyemelɔ̃a nu le na o, miɖo to eyama. Ta nenye be wò hã nèɖe mɔ Kristo ti le mewò la, nu sia nu si nèbia la, woawɔe na wò. Lekee Kristoa ati le mewòe o, eyae nye be gbã bia gbã nànɔ Yesua me. Ne èle Yesua me ɖe, màgate ŋu adi nu bubu nu si eya di o. Ebe ne èle ye me eye hãe yeƒe nyawo nɔ mewò. Ekema ne eƒe nyawo le mewòa, meɖe kuku ne ètsɔ pizza ɖe gbea. eye nèlé hawo ɖe edzi, eye nètsɔ pis ma kɔ de ordinateur me. Eha kawoe ordinateur aƒo na wò? Hã? Hã? Eyiwoe lé ɖe edzi alo? Yesu be ɖe eye nye ordinateur, ewɔe nye pis. ye ye ne ete ŋu lé yeƒe nyawo ɖe ɖokuiwò dzi ye kɔ de ye mea, nu kae adzɔ? Yeƒe lɔlɔ̃nu ye koe awɔ. Mekpɔ nyuie ɖe gɔmesese me? Hã? Ewɔe nye puce, ye nye ordinateur, ye lé yeƒe nyawo ɖe ye dzi ɖe pucea dzi ye kɔ de ɖokuiwò kɔ de ye mea, yeƒe nyawo ye ko agblɔ. Yeƒe lɔlɔ̃nu ye ko ya wɔ. Eme kɔa? Ne mienɔa menye eye nye nyawo nɔa mia me la, ekema nu si ke mielɔ̃ bia la, woawɔe na mi. Babiae nye, Ewɔe le agbegbe alo alo Mawu ƒe nyae le eme o? Ewɔe le agbe egbea alo alo Kristoe le agbe le mewò? Ewɔe le didi wɔm le ɖokuiwò me alo alo Kristoe le didi yim na wò? Wò wò ŋutɔ ɖokuiwòa eti wu Kristoe le mewò? Evɔ amewoa, nu nyui aɖeke meli o. Ame aɖeke mele anyigba dzi agblɔ be yeya ate ŋu awɔ nane eye adze Mawu o. Paulo alo Saul Tarsistɔa, enye ame ye tagbɔ kɔ na. Enye ame ye do ŋusẽ nusɔsrɔ̃. Enye ame ye ne wòdze nane wɔwɔ gɔmea, ewɔnɛ kpakple eƒe ŋusẽwo katã. Eƒe agbagbadzedzewo katã mate ŋu adze Mawu ŋu o, ta ele be Mawu neƒo nu ƒui le mɔta bena wòadze anyi azu ŋkuagbãtɔ. Magate ŋu kpɔ naneke o, magate ŋu xlẽ agbalẽ aɖeke o, magate ŋu ku naneke me o. Wòkɔ eɖokui na Mawu blibo. Mawu gblɔ nɛ be, Yi woafia wò nu yi nàwɔa. eye wòva do dzesii be menyi ganye ye le agbe o, ke boŋ Kristoe le agbe le ye me la, edea asi enuwɔwɔ me na Mawu azɔ, edea asi dɔwɔwɔ me kpakple Mawu ta ɣie va se ɖe esime wò amegãɖeɖia metsrɔ̃ le mewò o la, màte ŋu awɔ naneke wòadze Mawu ŋu o. Ta medzi be míaxlẽ nane. Le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia me, eta blaeve-vɔ-ɖekɛlia, kpukpui wuienyi yi blaeve-vɔ-etɔ̃lia dzi. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, eta blaeve-vɔ-ɖekɛ, kpukpui wuienyi yi blaeve-vɔ-etɔ̃lia. etɔ̃lia dzi. Ne viŋutsu dze aglã se to aɖe le ame aɖe si eye meɖoa to fofoa kple dadaa ƒe gbe o, eye wohe to nɛ gake mesee o la, ekema fofoa kple dadaa nalée ayi du me ametsitiawo gbɔ, eye woakplɔe ayi du la ƒe ʋɔnu. Eye woagblɔ na dumɛ ametsitiawo bena, Mía viŋutsu sia enye ame dzeaglã kple tosẽla, meɖoa to míaƒe gbe o, eye wònye ame baɖa kple ahamula. Emegbe dua me ŋutsuwo katã naƒu kpee wòaku. Ale nàɖe vɔ̃ la ɖa le dowòme. eye Israel blibo la nasii eye wòavɔ̃. Eye ne ame aɖe wɔ nu aɖe si dze ku eye wowui eye nède kae ɖe ati ŋu la, ekema mègagblẽ eƒe kukua ɖi ŋu nake ɖe edzi o, ke boŋ nàɖii gbe ma gbe ke, elabena Mawu ƒo fi de ame siwo de kae ɖe ati ŋu la Eye mègagblẽ kɔ ɖo na anyigba si Yehowa wò Mawu le na wò ge wòanye domenyinu la o. Amen. Miabia ŋusẽ be ɖe nu kae nya ya ate ŋu agblɔ na mi? Viɖe ka míate ŋu akpɔ le eme? Biblia be nenye be eviŋutsu dzea glã le ame aɖe si Evi dzea glã yi le asiwò ɖe? Kpɔ wò ŋutɔe nye evi ŋutsua dza glã, ewò kee nye evi nɔa? Ewò kee nye vitɔa? Ee, tɔtrɔ ƒe to dzi le fika mɔ dzi, adzã, tso adzãwo yina ɖe fika, fika mɔ dzi yina ɖe. Eyi fi ma, ne eva yi doe ɖa kakakaka, ne gbɔ va, ewɔ abe ewɔ xe, enuɔ yiyim nyuie, ka, ka ne su ɣleti adea, enuɔ ga kpɔtɔ ɖe edzi, ye ne va se be kpe, e, fika ye zɔn? E, kpove, ne de kpove, ne va yi doe ɖa kakakakakakakaka, eyi ne gbɔ va, ne be o, fifia fi ye. Gake kaka ɖava nya enuwo gadze agudu ne yeafia ɖe wotrɔ ami lita blibo ɖeka kɔ ɖe dziwò eye nègbe wa nènya be ẽ, enuwo trɔ. Gake kɔsiɖa mesu dzo ɖa o, enuwo gado agudu. Nuka le dzɔdzɔm o? Ame xoxoa li. Edze aglã. Ame xoxoa ɖee. Ne eva gblɔ nya ne agbe si o. Ne eva be ya a ɖe yi ame gã ɖe ɖi egbɔ abo o. Dada, papa, me ɖe kuku me si fifia ma trɔ. Nye ŋutɔ me ɖo, nye ŋutɔ me, nye ŋutɔ me nya be me fu ɖe na mi ta ma trɔ. Mi nam ɣeyivi aɖe ko. A bɔbɔ vie. A bɔbɔ vie. Kaka na va nya. Enui yɛ odi tso mia gbɔ, dzila gbe nye ŋu kɔ, ebe mialii. Mialii, eye miakɔe yi fika? Dumemetsitsiawo gbɔ. Dumemetsitsiawo nani ɖe? Mawu Fofo, Mawu Vi kple Mawu Gbɔgbɔgbɔe. Sama ɖokuiwò na wo. Gblɔ be ɖe yenye etonumaseɖa. Kee nye evi masegbe, kee nye ame dzeaglã, aha mu la, ta nu yiwo nèwɔna, ame ɖe yi le ŋu aha mamumamu mate ŋu wɔ ya si o. Eme kɔa? Tɔwòe nye ma. Egɔme nye nu kaɔ? Nàʋu ɖokuiwò me na Mawu naneke matsɔmatsɔe dzi.

alakpa ɖe. Mela, me, meda na alakpa ale gbegbe be, magblɔ, magblɔ na wò be, ènye ame ɖe le anyigba ya dzi meda na alakpa oa? Ame aɖeke meli nenema o. Ta ye ŋutɔ hã nya be ye ŋutɔ hã ye le alakpa dam. Ye ŋutɔ hã ye dana alakpa. Ta mate ŋu drɔ̃ ʋɔnu wò alakpadada o. Ta ade dzi ƒo na wò be, Oo, oo, nɔ enye. Ebe ɖe, ao, pastor, Srɔ̃nye ŋutsua ɖe? Elɔ̃ nyanyui gbɔ. Nye hã melɔ̃ eƒe nya gbɔ. Ele agbagba dzem be nuwo katã nya. Gake ɖe, ne menya kpɔ ŋutsu bubu aɖe koa, ŋutsua aɖe dzro ye ŋu? O, ne eva eme nenema ɖe! Ne ega, ne egadze eme hã ɖe! Gbe, gbe, ɖe kuku ko o. Mɔ, mewɔ naneke o. Ɛ, pastor, Ƒe gbogbo ya mexɔ amegã ɖe si si ne mekpɔ menye menye nu gã aɖe hã ne ne ne ne kpɔ. Ebe womewɔ naneke o. Ne wogbenye alé wò be atsu wò ke vɔ. Ee. Menye be yae nàva yi gblɔe nɔ. Ame kae nàgblɔe nɔ? Mawu. Ne ebe yeava yi gblɔe nɛ hã, ɖewohĩ wò ŋutɔ èdze va yi didi mɔ na amea le si be didie ya. Medza, ame ɖeke va gblɔ na nam hã o. Egɔme menye mi nyae be ne meva didi ye gbɔa, medza wɔ sia sia na ye o. sia sia mele didi ye gbɔ ta meva na o. Ya me ya wɔ sia sia na ye gbɔ ye ne yina awo. Menye amegbetɔ ye nakɔ ya yi na o. Wobe nakɔ yi na ame ka o? Amegã, ametsitsi la. Blima mea, Amegã ɖeɖi yea? Ame ye nye amegã ɖe tso blema yi ɖe blema, eya ye nàkɔe yi na. Gblɔ nɛ be, Aleke, aleke? Biblia be ɖe, Miade dzesi ati ɖe sia ɖe to eƒe kutsetse me. Fifia ne míetsɔ Galatiatɔwo ƒe agbalẽ eta atɔ̃ eye míexlẽe kpokpui ʋĩ Asiekɛlia, Ele gbɔgblɔm na mí be ke ŋutilã ƒe dɔwɔwɔwo dze dze ƒã keŋ, esiwoe nye matrewɔwɔ, ahasiwɔwɔ, makɔmakɔnyenye, hadzedze, trɔ̃subɔsubɔ, afakaka, kewɔwɔ, dzrewɔwɔ, ŋuʋaʋã, dɔmedzoedodowo, dzrehehewo, mamawo, kɔmamawo, dɔme vevi, hlɔ̃dodowo, ahamumuwo, aglotutuwo, kple esia tɔgbiwo, yi gɔme nye nu yiwo katã Biblia yɔ le fiaa, wonye ŋutilã ƒe ekutsetse Vɔ ebe womevɔ nu boŋ woagakpe ɖe eŋuti. Yi gɔmee nye be, nenye be nu ma be ɖeka aɖe teti dze le agbewò me la, ekema nànyae be ebe amegã ɖeɖia, egale agbe, ame xoxoa gale agbe. Ne ame xoxoa le agbe ko la, enye tsitsia na nu ka o? Enye tsitsia na Yesu le mewò. Evɔa, le gbɔgbɔxexeamea, Ame tsitsia, eyae ɖoa tɔ ɖe ɖevia dzi. Ta gbɔgbɔ nyui yi le meoa, mate ŋu va ɖo nu na ŋutilã o. Ŋutilã tsi ŋui kpatakli. Ta hafi ne gbɔgbɔ neɖo ŋusẽ le meoa, ele be nàwɔ dɔ tso ŋutilã ŋuti. Eyae nye be nàlii, nàkɔ yi na ame tsitsiawo, eye ame tsitsiawo tɔe nye be woawui. Ne èkɔe kɔ yi nenema ɖe, eye Mawu ƒe gbɔgbɔ ana àse nya ɣaɣla ye le Kristo ƒe atitsoga me la gɔme. Fi mae nànyae le be wowɔ dɔ tso yeƒe amegãɖeɖia ŋuti xoxo. Ɖeɖefia mae Paulo xɔ tso Mawu gbɔ, eyetae wòte ŋu gblɔ be, Meganye nyee le agbe o, ke boŋ Kristoe le agbe le menye. Paulo ŋutɔe tsɔe lé eƒe amegã ɖeɖiyea, ame, ame tsitsevi dzeaglã, ye ŋutɔe lée kɔ yi na amegã ɖeɖiyeawo le ʋɔnudrɔ̃ƒe. Tatɔwoe nye be nàlée akɔ yi na wo le ʋɔnudrɔ̃ƒe. Alesi woawɔea, ele woawo ŋutɔwo gbɔ. Ye Biblia be, le Galatiatɔwo ƒe agbalẽa ke, ta etɔ̃ ke, to kpukpui wuietɔ̃, Nyiri enelia. Kristo xe fe ɖe mía ta heɖe mí tso Se la ƒe fiƒode la me, esi wòva zu fiƒode le mía ta, elabena woŋlɔ ɖii bena, Woƒo fi de ame sia ame si wohe ɖe ati ŋu la. Nya ka gblɔm wole o? Nu yi míexlẽ va yie. Míexlẽ le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia ta blaeve-vɔ-ɖekɛlia kpukpui. blaeve-vɔ eve kple blaeve-vɔ etɔ̃lia me, ebe woaƒu kpe alo woahee ɖe ati ŋuti, ta ebe woŋlɔe ɖi bena, Woƒo fi de ame siwo hee ɖe ati ŋuti. Ta Yesu ɖe etrɔ zu fiƒode le nye kpakple wò ta. Eye nenye be wohee ɖe ati ŋuti wòkua, ewò ŋututue ma wohee ɖe ati ŋuti ye nèku. Ameyi le mea me gali ya le meo ɖe? Enuyi wa wa fi nate ŋu avu ate ŋu nɔ agbe le Kristo, Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me, eyae nye be ame gã ɖeɖi yi wa ne ku, ame xoxo wa ne ku, eku ko wodze na. Vɔ menye wòe awui o. Wò ŋutɔ mète ŋu, Mawu de se be ame aɖeke mawu ame o, ta mewɔe le wu ge o, Mawu ŋutɔ ye awɔ dɔ tso eŋuti. Ewɔe tso ŋuti hã xoxo tɔwòe nye be nàlɔ̃ ɖe edzi bena nàde dzesi ɖokuiwò be yeku na nu vɔ̃. Amen. Nenye be dzesidodoe ya va eme oa, ya ko hafi ye Kristo ƒe dzidzia wòate ŋu aɖe vi na wò. Wodzii zɔ na wò abe nu ka? Wonea wò zɔ abe viŋutsu ene. Womeganea wò abe ɖevi vidzĩ o. Ezu ŋutsu ametsitsi wokɔ na wò. Nenye be etsi Ede blibo, eye nènya be ye ya, naneke mele ye me o, nu nyui aɖeke mele, ŋusẽ aɖeke mele esi, agbe mele ye me o, eye anya agbe va ta la, yexɔe. Nya ya gɔme ye Yohanes Ŋutanamela se. Ee, Yohanes, e, Yohanes, e, Yohanes wɔ mɔ va wo gbɔ gblɔ nɛ be, Yohanes, ame yi ya nède tsi ta na nyitsɔ ɖeka. Nye negblɔ be enye Mawu Via? Kpɔ ɖa, ye hã va yi le nusrɔ̃viwo wòm, ele amewo nyrɔm, eye ame, dukɔwo katã yi egbɔ be yewoade mama Yohanes kpakple Yesu dome. Leke Yesu gblɔ nɛ? Yesu be, Ame aɖeke mate ŋu axɔ naneke nenye be womenae tso dziƒo o. Ele be eya nati, eye nye ya mayi to. Ne mèɖe mɔ Kristo tsi le agbe o me oa, wò nyenyee mete le to yi ge o. Evɔ ame ƒe nyenyee mehea ame yia afi aɖeke o, tsɔtsrɔ̃ me ko wòhena ame yina. Nyenyee eyae wɔe be Lusifa ge va zu Satana. Nyenyee eyae wɔe be Saulo mete ŋu wɔ eƒe dɔdeasi o. Nyenyee eyae wɔe be Haman zu nu si wòzua. Haleluya! Mina míabɔbɔ mía ɖokuiwo. eye míaʋu mía ɖokuiwo me na Mawu abe ale yi míele. Awɔ dɔ tso míaƒe yiyim ŋuti bena Kristo wòate ŋu akpɔ mɔ aʋlu le mía me, ekema míate ŋu atse eƒe ekutsetse. Haleluya! Ele na mí be míawɔ nuteƒe. Nɔvinye, wɔ nuteƒe. Le Hebritɔwo ƒe agbalẽ eta etɔ̃lia ƒe ƒoe atɔ̃ kple adelia mea, Biblia na míenyae bena, Mose wɔ nuteƒe le aƒe blibo la me abe subɔla ene, bene wòaɖi ɖase le nu siwo woava gblɔ la ŋuti. Ke Kristo ya wɔ nuteƒe abe vi ene le eƒe aƒe, le eƒe aƒe dzi, ame si ƒe aƒe míawo míenye, nenye be míelé dzideƒo kple mɔkpɔkpɔ ƒe adegbeƒoƒo ɖe asi sesĩe va se ɖe nuwuwu. Haleluya! Míenye Yesu ƒe aƒe. Ne aƒe aɖe nye ame aɖe tɔa, amea nɔna emee. Ta nenye be Yesu ƒe aƒee míenye, míeɖe mɔ be Yesu nanɔ nye me. Aƒe meƒoa nua? Aƒe wòƒo nuƒoa? Exɔ yi me nèle ɖe, xɔa ƒona nua? Ne xɔa dze nu ƒoma, ekema nàsi ado le eme, alo? Ta ɖe wò ŋutɔ mègaƒo nu ɖe ɖokuiwò si o. Wò ŋutɔ mègawɔ nu ɖe ɖokuiwò si o. Nènye Kristo ƒe aƒe, nènye Yesu ƒe aƒe, ta ɖe mɔ ne Yesu naƒo nu le mewò. Ɖe mɔ ne Yesu nawɔ nu le mewò. Eya me koe anye gomekpɔla le Kristo ƒe didi me. Haleluya! Mawu neve mía dome amesiame nu bena mía awɔ nusi Mawu le mɔ kpɔm na tso mía gbɔ. Mía wɔ dɔ tso ame xoxoa ŋuti. Mía lée, mía kɔe ayi ʋɔnu. Fofo, Mawu Fofo, Mawu Vi kpakple Mawu Gbɔgbɔ Kɔkɔe woa kpɔ egbɔ eye woa na mía se egɔme bena Le ga ye me woklã Yesu ɖe ati ŋutia, woklã míaƒe ame xoxoa hã ɖe ati ŋuti. Le ga ye mee míaƒe, mía, mía Aƒetɔ Yesu Kristo akua, míaƒe ame xoxoa hã aku. Eye ga ye mee Yesu fɔ tso tsitre, fɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo domea, míezu gomekpɔlawo le yeyewɔwɔ me. le agbe yeye me, bena míawɔ Fofo la ƒe lɔlɔ̃nu blibotɔ le ɣeawo katã ɣi me le afi sia afi. Ekema azɔ míase egɔme bena, ame ale si nu Mawu Vi la kplɔna la, ame ale si nu Mawu ƒe Gbɔgbɔ la kplɔna la, wònye Mawu Viŋutsu kple Mawu Vinyɔnu. Eye míase egɔme bena, míawo ŋutɔ mímenya ɖeke le mía ɖokui si o, ŋutete aɖeke mele míawo ŋutɔ mía ɖokuiwo si o, ke míaɖe mɔ na Kristo si le mía me la gbɔ anɔ agbe le mía me, Eye míawo hã míagblɔ akplɔ apostolo Paulo be, Meganye nyee le agbe o, ke boŋ Kristo Yesu ye ele agbe le menye. Eye kpɔ ɖa, ele gbesɔsɔ be yeaxɔ teƒe blibo la katã le eme o, eye nu sie nye Mawu ƒe ɖoɖo ɖe wòagbe ŋutia, yeawɔ wo le eme o, eye yeama eƒe vi ɖewo, eƒe fetuwo kpakple wò. Tso nu nɛ, gblɔ nɛ, Ale sie nèse eƒe gbe le ŋdie, eye ale sie nèdi vevie bena enya la nato ŋutilã le yeƒe agbe me, gblɔe nɛ kple wò nu le Kristo Yesu Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen.
Do gbe ɖa, do gbe ɖa na via bena Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe, Yesu, ne wɔ eƒe dɔ le eƒe agbe me. Meganye.